Il-lenti tagħna llum iffukat fuq il-gallozz tax-xitwa. Iżurna b'mod regolari iżda huwa pjuttost diffiċli biex napprezzawh għaliex iqatta' ħafna mill-ħin tiegħu mistoħbi fil-veġetazzjoni li tkun qed tikber biswit l-ilma. Il-kuluri kħal tiegħu mhux komuni fl-għasafar Ewropej, iżda dan il-gallozz għandu minnu biex ibigħ, u l-lewn ħamrani tal-munqar pjuttost twil tiegħu jagħtih ukoll xeħta partikolari. Grazzi lil Aaron Tanti għal dak il-ritratt sabiħ illi bagħtilna tan-natura bil-lenti tiegħu. Mm. Karlo, kemm huma interessanti u dawn l-istejjer żgħar. Jiena noqgħod ninnota l-qattusa tiegħi tkun fil-ġnien U kull għasfur li jkun hemm toqta sabiex tara x'inhu. Ma taħtakax imma. Le, ma taħtakax. Ifhem, la safar joqogħdu joqogħdu lura, ma joqogħdu floli biex ma tersaqx lejhom. Mela, edna li ħanamlu din il-lampa xek. Iva, mela din lampa kienet iva, din lampa kienet qiegħda ix-xejt, ovvjament,

qisu intilef maż-żmien mar il-kulur tiegħu, qisu ttebba eċċetera. Barra minn hekk, xtaqt noħloq xi ħaġa iktar bit-tema ta' fjuri. U li ħa nagħmel ħa niksi x-shades b'karti Ġifieri daħ jkun il-proġett li ngħidulu aħna ta' dekupax. Ħa noħolqu dan id-disin. Karta rqiqa. Karta rqiqa, mhm.
eżatt, kull manna bżonn. Ovvjament, ix-xejt, mhm. il-karta, ħa nkun qed nuża il-kolla tal-mastrudaxxa biex inqabbad il-karta, imqass, biex naqtgħu iż-żejjed u nirranġaw u noħolqu l-pattern aħna kif irridu, u l-pinsell biex napplikaw ovvjament, ċarruta biex innaddfu naqra x-shade qabel. Dik importanti li dejjem innaddfuh l-oġġett qabel. Iva, iva, u paletta minn dawn biex inkunu nistgħu nraqqu l-karta biex kemm jista' jkun ma tiġiniex bit-tikmix. Dik issa naraw kif inhu l-proċess għax din hija xi ħaġa li ħankun qed nagħmilha l-ewwel darba on air. Jekk tara x-xejn u tilbsu jaħsbuk Ċiniża. Issa wkoll, anke għax-xejn beħsibek beħsibkom tlibsuni. Ħankomplu mat-tema tal-ilbies. Iva, issa morna l-Vjetnam. Mela jiena ħanħallik tibda Carlo u waqt li l-bravissimi cameramen tagħna jkunu qegħdin isegwuk u jaraw x'inti tagħmel, jiena ħa mmur fejn il-mistiedna tagħna għal darb'oħra, għandna lil Doctor Sandra Ġus Darmanin illi nirringrazzjawha tal-paċenzja li tieħu bina u tiġi hawnhekk biex nitkellmu dwar xi suġġett interessanti dwar il-ħajja marittima għaliex hija bijologu marittima. Grazzi ħafna Sandra. Dejjem b'xi ħaġa aħna hawnhekk. Iva. Ma tiddejjaqx. Laqqas xejn.
Sandra, illum għażilna li nitkellmu dwar l-istilel tal-baħar, illi bl-Ingliż it-terminu huwa starfish jew sea stars. Imma dawk kwiekeb jew ħut? Fil-verità, fil-passat konna ngħidulha starfish, imma peress li ovvjament dawn mhumiex ħut, fil-fatt huma invertebrati, m'għandhomx sinsla tad-daħar, l-isem li jintuża issa huwa sea star. Ok,
imma mhumiex ħut u xek. Le, għax ovvjament taw laqqas għandhom x'jaqsmu mal-ħut, għax mhumiex vertebrati, m'għandhom xadam, ehm, u fil-fatt laqqas jisbħu xejn il-ħut. Imma għandhom ħafna disinni differenti, iva. hemm ħafna speċi. Ħafna, hemm mal-elfej speċi differenti fil-fatt ta' stilel tal-baħar. U anki bħala daqsijiet varjaw, eh? ġifiri da għandek minnhom, per eżempju, hemm waħda ngħidula sunflower sea star, għax fil-fatt Tixbah il-fjura u għandha ħafna dirgħajn u hija kbira sa anki metru fid-daqs. Mela, u mbagħad.
Ma tinsabx fl-ibħra. Le, le, fil-Paċifiku fil-fatt. U mbagħad hemm oħrajn żgħar ħafna li huma verament minuskoli, jiġifieri qed naraw hawnhekk qed naraw tip ta' stiller tal-baħar. oħrajn li nsibuhom ma nsibuhomx fl-ibħra tagħna, però li qed insemmi jien terġa' hi iżgħar minn din, hija żgħira immens, jiġifieri ċentimetru fid-daqs. Illa, mela minn metru għal ċentimetru.
Mela hekk u hekk. Hawnhekk qed naraw fil-fatt din l-ispeċi nsibuha spiss għandha kulur sabiħ ħafna u spiss naraw ritratti tagħha fil-verità, anki fuq l-internet tfittex spiss Di waħda mill-iktar li titla'. Fil-fatt qegħdin naraw speċi oħra naħseb hemmhekk, hux hekk? Dik fil-fatt, Valerie, ma nafx tiftakarx, meta konna morna jiena u int, morna snorkeling għajn tuffieħa, dik waħda mill-ritratti li ħadna li ħadt jiena waqt li konna hemmhekk. Le, l-kulur qed jidher ftit differenti. Iva.
Għax nimmaġina wkoll ivarja anki mill-viżibilità tal-baħar l-ammont ta' dawl li jkun hemm mhux hekk fuq il-ġurnata. Anki di waħda komuni mhux ħażin li nsibuha l-istess fl-ibħra tagħna. Jiġifieri dawn huma żewġ speċi li rajna li nistgħu nsibuhom hawnhekk. Min imur snorkeling jista' jiltaqa' magħhom. Issa hemmhekk imbagħad tiġi l-problema li ħafna nies x'inhi jogħġbuhom, x'inhi jarawhom jogħġbuhom. Hekk hu.
U jispiċċaw jippruvaw jaqilgħuhom biex iżommuhom, jieħdu xi ritratt tagħhom u hekk. Fil-fatt ikunu qed jagħmlu ħafna ħsara. Hux. Għax inti anki speċjalment jekk qed toħroġha mill-baħar. Din ma tkunx tista' tieħu n-nifs, ma tkunx allura ovvjament ħa tbati. Barra minn hekk aħna fuq idejna għandna ammont ta' batterja, ġifieri inti meta tmiss magħha qed tittrasferixxi l-bakterja li għandek fuq idejk għaliha li tista' tikkawżalha stress u anki taf anki tmut jiġifieri. Jiġifieri il-ħajja marittima sabiħa li narawha mill-bogħod jew mid-dokumentarji jew mill-kotba. Jew nieħdu ritratti.
Jew nieħdu ritratti kif għamilt inti tagħha, però inti ħadtilha ritratt mingħajr ma dejjaqtha u mingħajr ma missejtha jew ċaqlaqtha mill-post fejn kienet tgħixi. Jiġifieri ma għandna qatt nieħdu ritratti ta' dawn l-istilel tal-baħar f'idejna. Ekku. Kollha għandhom ħames dirgħajn, Sandra? Aħna nafuhom ħafna li għandhom ħames dirgħajn għax dawk l-iktar qishom komuni li naraw. Fil-fatt dawn għandhom simetrija ta' ħamsa, jiġifieri tista' taqsamha f'ħames biċċiet, però hemm minnhom jista' jkollhom anki sa erbgħin. 40 diraj, ġifiri. Mela. Wow!
U. Eh, Muroddom kollha. Eh? Però naf li ħafna minnhom ukoll eh, b'xi mod jitilfu xi ftit minn daw id-dirajn. Iva, X'jista' jikkawża Jista' jkun hemm xi predatur jew xi ħuta li fil-fatt tista' tikdem ehm, u tneħħi waħda minn dawk id-dirajn. jew jew iktar. Nixtieq illi naraw dan il-filmat illi ħejjejtilna inti fejn qegħdin naraw stilla tal-baħar illi b'xi mod tilfet tnejn mid-dirgħajn illi kellha. Iva, hawnhekk qed naraw fuqha qed tara tliet dirgħajn kbar u tnejn żgħar. Għax fil-fatt l-istilla tal-baħar kapaċi illi dawk li tkun tilfet terġa' tkabbarhom. Illa!
Infatti hemm minnhom illi anki dak jekk jinqala' dirgħaj waħda, minnu jistgħu jerġa' jkabbar l-erba' oħra, l-erba' l-oħrajn. Hija mod kif tirriproduċi, ġifieri b'mod assesswali. Għax huma jistgħu jirriproduċu jew inkella bejniethom, jew inkella b'mod sesswali, jew inkella b'mod assesswali. Hawnhekk qed naraw, ġifieri, waħedhom sempliċement tinqala' waħda terġa' tkabbar l-erbgħa l-oħra magħha, jew inkella dik li ntilfet terġa' titkabbar. Dawk għadhom żgħar għad trid tkompli tevolvi. Imma din xi ħaġa taffaxxinani ħafna għax jiġifieri n-numri tagħhom jistgħu jikbru. Ekku.
Kważi inċident jista' jwassal biex. Biex fil-fatt isiru jiżdiedu fin-numru, iva. Illa, popolari fl-ibħra tagħna kif tara l-popolazzjoni tagħhom? Fil-fatt speċjalment dik waħda mill-ispeċi li rajna l-ewwel il-ħamra hija waħda mill-iktar popolari. Spiss jiġifieri tmur tgħum f'postijiet fejn hemm il-blat, spiss ħafna narawha. hija komuni immens. Għandhom mod partikolari kif jimxu wkoll, hu, għax qisu xi kultant ikollna l-impressjoni illi huma imwaħħla ma' xi blat, imma fil-verità jimxu wkoll, hux vera? Hekk hu, fil-fatt għandhom dak li hawnhekk qed naraw il-filmat, qed narawha miexja, hemm taħt hemmhekk qed naraw ishom affarijiet jiċċaqelqu żgħar ħafna, dawk ngħidulhom tube feet. Fil-fatt dawk jimtlew, huma mimlijin bl-ilma u l-stilla tal-baħar tvarja il-pressjoni ta' ġo fihom u ċċaqlaqhom u jintużaw biex hi tista' timxi bil-mod il-mod minn post għall-ieħor. Illa, kemm hi affaxxinanti l-ħajja u n-natura! Dejjem, dejjem tara u titpaxxa bis-sbuħija li għandna fin-natura tagħna.
U din timxi b'dan il-mod. Hekk hu. Imma mbagħad hemm oħrajn li għandhom forma differenti, hux hekk? Iva, hemm stilel tal-baħar ngħidulhom feather stars li huma fil-fatt qishom rix għalhekk. Sew. U dawn kapaċi anki jgħumu, hawnhekk qed naraw il-filmat ta' waħda minnhom fil-fatt qed narawha tgħum fil-baħar.
Hi, issa kieku jiena naraha ma naħsibx li hi stilla tal-baħar dik. Hekk hu, għax hi tidher differenti. Stilel tal-baħar hemm speċi differenti u anki gruppi differenti. Din hija ta' grupp ieħor. Illi ngħidulhom kif qed ngħid qedtlek il feather stars minħabba fil-mod li jixbħu r-rix isek għandek rixa qed tiċċaqlaq hekk kien haħfna rixa tiċċaqelqu fil-fatt. Sabiħa eh? U hija xi ħaġa li nsibuha lokalment jew le?
Lokalment hemm speċi tagħhom bħal dawn. Ta' feather stars. Yes.
Wow. L-ewwel qedtilna li s-saqajn jaħdmu bl-ilma. bil-pressjoni tal-ilma. Veru li l-istilel tal-baħar m'għandhomx demm? Le, m'għandhomx demm, fil-fatt in-nutrijenti jiċċirkolaw fil-ġisem tagħhom permezz tal-ilma. Affaxxinanti!
U l-ilma qisu l-iskeletru tagħhom, speċi, minn ġewwa, jagħti l-pressjo, iżid il-pressure kif semmejna fil-fatt dawk ta' dak li ilhom it-tube feet, u l-i li jagħmlu hija jiċċirkolaw l-ilma ġol-ġisem tagħhom u n-nutrijenti bażikament jiġi ċċirkolat f'dak l-ilma, m'għandhomx demm bħal kif għandna aħna. Kemm hi affaxxinanti n-natura! Fil-katina tal-ikel kif insibuhom, fuq x'jieklu huma? La bħala tip ta' ikel dawn jieklu ikel differenti ma jħobbu ħafna pereżempju l-gandoffli jew inkella l-mussels. Dawn li jagħmlu hija taħt għandek il-ħalq, ġifieri inti dil-stra tal-baħar il-ħalq insibuh taħt. Mhm. Mela x'tagħmel di tmur fuqhom, twaħħal id-diraj tagħha miegħu, tibda tiġbed, tiġbed, tiġbed sakemm jagħmel xaq. Kif jagħmel xaq, ġifieri jinfetħu daqsxejn dawk ix-xells tagħha jkun hemm xaq bejniethom, Din titbattal l-istonku tagħha ġo fih u l-enżimi u l-aċtu jħollu li jħollu il-gandofla l-oħra natura sabiħa ma kattiva fil-verità. Mbagħad huma jieklu dak li jkun diġerit. Issa meta qed jagħmlu hekk fil-fatt qed jikkontrollaw anki jagħmlu anzi jagħtu benefiċċju għall-ekosistema għax jikkontrollaw dawn il-popolazzjonijiet. Mingħajr l-isnilel tal-baħar, il-gandofli u hekk jistgħu jikbru b'mod ġieli kwa, mhux invażiv, imma li n-numri tagħhom jikbru ħafna u ma jħallux speċi oħrajn ovvjament jikkolonizzaw l-erja fejn ikunu qed jikbru. Allura b'hekk huma jkunu qed jagħmlu, jgħinu l-ekosistema biex ikun hemm iktar varjazzjoni ta' speċi f'dik l-ambjent. Hawnhekk qed naraw Il-ħalq fil-fatt taħt fejn jinsab fin-nofs hemmhekk. Dik li għedtilna minn fejn jieklu l-ikel tagħhom. Jieklu, eżatt, fin-nofs tagħhom hekk qed naraw tnejn, il-ħalq jinstab fin-nofs u l-ħalq ibattal l-istonku tagħha ġo l-gandofla. U mbagħad jerġa' jtella' l-ikel, jiġbed l-ikel 'il fuq ġo fiha, ġifieri.
Meta semmejt kif huma jikkontrollaw il-gandoffli u l-popolazzjoni tal-affarijiet li jieklu, hemmhekk ġiet f'moħħi għaliex hu daqshekk importanti li aħna nieħdu ħsieb il-ħajja marittima. Għaliex kif il-bniedem jinterferixxi f'dik il-ħaġa, se jqalleb is-sistema kollha, mhux hekk? Jekk tiftakar,
Aħna semmejna meta konna semmewh il-programmi li kont hawnhekk qabel, semmejna l-ħolqa bażikament jew il-katina tal-ikel. Dawn ukoll għandhom rwol importanti. Kull speċi għandha rwol importanti fil-katina tal-ikel. Għax ovvjament jekk tneħħiha dak li jekk hi kienet tiekol ċertu speċi, dawn l-ispeċi ovvjament ħa jiżdiedu fin-numru. għax mhux se jiġu kontrollati. Ġifieri importanti daw għandek il-predatur li qed jiekol il-prey u jikkontrolla l-popolazzjonijiet tagħha u b'hekk speċi oħrajn li normalment jgħixu fiż-żona minħabba li ovvjament ikun hemm l-ambjent ikun possibbli għalihom li jgħixu b'hekk jistgħu jitkattru u jiżdiedu. U hekk ikun hemm varjetà mhux gandofli biss pereżempju jew inkella mussels biss jgħixu f'lik il-post. L-istilel tal-baħar ma jittiklux, jiġifieri vera m'hemmx raġuni. Le, assolutament, għaliex għandna naqbduhom, għaliex għandna naqbduhom.
Importanti li kemm jista' jkun, kif għedna, nieħdu ritratt biss u hekk ikollna tifkira x'nieħdu magħna d-dar.
U huma staġjonali jew le, issibhom il-ħin kollu fin-natura? Le, ssibhom, fil-fatt hemm minnhom jgħixu anki sa 30 sena. Dejjem skont l-ispeċi, ma sa 30 sena. U mhux neċessarjament imma jibqgħu jikbru. Huma jikbru skont id-daqs. Skont id-daqs, skont l-ispeċi tal-ispeċi, ekku. U xi jħobbu l-iktar, Sandra, il-blat jew ir-ramel? Insibu l-maġġor parti tal-ispeċi nsibuhom iktar fuq il-blat ħafna mill-ispeċi, però ovvjament inti ħa ssib oħrajn. Però l-iktar li nsibuhom f'żoni fejn għandek il-blat għax inti jistgħu għandek il-ħaxix, li jistgħu joborxuh minn fuq il-blat u barra minn hekk imbagħad għandek l-ikel tagħhom insibuh iktar f'dawn il-postijiet. Ekku għax il-gandofli l-iktar li jkunu huma mqabbda mal-blat. Sandra dejjem suġġett interessanti, dejjem twasslilna tagħrif illi ituna aktar ħjiel dwar il-ġmiel tan-natura li għandna taħt il-baħar tagħna, naf kemm għandek il-ħajja marittima, għal qalbek u għandna wkoll preparati xi suġġetti oħra għal matul din is-sensiela li se nkunu qegħdin niddiskutu fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi ħafna Sandra ehm, tal-ħin tiegħek, tal-preparazzjoni għax ikolli ngħid li Sandra dejjem tiġi hawnhekk preparata kif suppost, kollox ordnat kif għandu jkun. Jiena nitolbok tieħu xi ħaġa oħra mir-rigali tagħna ta' kummerġ ġust, grazzi lil Jub Diakonia. Parroċċi, niltaqgħu mela fil-programm li jmiss. Aħna se nifqu għal ftit mumenti ta' riklam. Ibqgħu magħna għax Karlo qed ninnota kważi lestija dik dik ix-xejt. Kemm jaġġel, kemm jaġġel, kemm jaġġel. Insomma, intom kontu qed taraw jiena kelli dari lejha, allura ma stajtx naraħ tajjeb ħafna, niltaqgħu darwaqt.